Ir wagtlar bir ýaş oglan bilen ýaş uly adam uzak ýola ýolagçy bolupdyr. Gidip barýarkalar ýaş oglan ýaş uly adama ýol kessene diýip sowal gatypdyr. Onda bu sowaly geň gören ýaş uly adam Muň akyly üýtgäpdir öýdýän, eýemir ýolumyr kesip bolarmy diýipdir-de, ýene öz ýoluny dowam edipdirler. Ýene-de gidip barýarkalar ýoluň sag tarapynda ýaňy bir maýsa bolup oturan bugdaýly meýdana gözi düşüp, ýaş oglan. Bu bugdaý iýildimikany ýa-da intäk iýilmedimikany diýip sowal gatypdyr. Bu sowala hem ýaşuly adam geň görüp, berýän soragy nähili, Hijem bir heniz däne görkezmedik bugdaýam bir iýilen bolarmy diýip, ýene-de gaharlanypdyr-da, ýoluny dowam edipdir. Ýaş oglanam sesini çykarman, ýene-de ýoluny dowam edip gidip barýarka, öňünden gölegçi çykypdyr. Ýene-de ýaňky ýaş oglan bu tabydyň içinde ýatan Ölenmikan ýa-da ölmedikmikan diýip bu sowal gatypdyr. Gahar-gazabyny geýen ýaşuly adam, Oglum, seň aklyň ýerindemi? Heýem bir diri adamyny, ölmedik adamyny bir tabyda mündürerlermi? Seň berýän soragyň dagy nähili diýip gaharlanypdyr. Muňa-da oglan sesini çykarmandyr-da, ýene-de ýoluny dowam edipdir. Ýaşuly adam öz öýüniň deňine gelende, öýüne sowulmakçy bolanda, şonda ýaş oglan. Agam, eger-de mümkin bolsa, size ýük bolmasam, bu gije meni myhman alyň. Ertir men ýolumy dowam etsem, nähili bolar? diýip, sorag beripdir. Gahary gelip duran ýaňky ýaşuly adam, Aklyňam-a ýerinde däl welin, şonda-da bir gije Taňry myhman alaýyryn-a, diýipdir-de, içinden hüňürdäp, oglany öýüne çagyrypdyr. Bolýar, sen biziň öýümizde bu gije galyp bilersiň, diýip, Ýaşuly adam ýaş oglana ýüzlenipdir. Ýaş oglan bolsa, Öýüňizde gulak barmy? diýipdir. O nämäň gulak indi? diýipdir. Ýok, meň diýjek bolan zadym, öýüňizde it barmy? Itimiz ýok, sen arkaýyn geliber diýipdir. Şonda-da biz ardynjyrap öýe girsek has gowy bolar diýip, ýaş oglan ýaşuly adama ýüzlenipdir. Bolýar, diýip, ýaňky yhy-yhy edip, ýaňky ýaşuly adam ardynjyrapdyr. Az wagtdan öýde ýaşuly adam meniň gyzy ylgap çykypdyr-da, gapyny açypdyr. Öz ýeke perzendi bilen ýaşaýan ýaşuly adam gyzyny görüp begenipdir. Hemem gyzyna, Men bu gije bu samsygy öýüme myhman çagyrdym. Muň akly ýerinde däl. Maňa şeýle-şeýle soraglary berdi diýip, ýaňky ýolda bolup geçen wakany gürrüň beripdir. Gyz bolsa, Kakam jan, bu gaty akylly oglan eken. Muň başda ýol kes diýip beren sowaly ýol çalt öner ýaly ikimiz gürleşip gideli-de diýip, saňa şeýle sorag beripdir. Gyz ýanyndan. Maýsalyk meýdanda bolsa bu iýlenmi ýa-da iýilmedikmikan diýen sowaly bugdaý karyna alnan bolsa onda iýlen bolýar diýip, gyz bu sowalyňam jogabyny beripdir. Göwlegi çaý ölümikan ýa-da ölmedikmikan diýen sowaly bolsa özünden soňra ýatlatjak iş goýdumikan ýa-da muň perzentleri barmykan diýen sowaly beripdir. Eger-de perzendi bar bolsa özünden soňra ýatlatjak Haýyrly işler eden bolsa, onda bul adam diridir diýip, jogap beripdir. Öýe gelende ardynjyrap girsek has gowy bolardy diýende, men ýuwunyp durdum. Siz ardynjyrap yhy-yhy edip ses edeniňizde bolsa, men derrew dessine geýinip ýetişdim. Eger-de siz ardynjyraman giren bolsaňyz, onda has aýyp bolardy kakam jan, diýip, kakasyna ýüzlenipdir. Ine, görýäňmi, bul oglan gaty akylly eken, diýip, kakasyna aýdypdyr. Ine, bu rowaýatyň üsti bilen akyl ýaşda däl-de, başda diýlen atalar sözi emele gelýär. Ine saňa sorag.
Geçmişi gowy bolmadyk geçmişinde köp oglan gören gyzy sen kabul edip bilerdiňmi? Kabul edip bileňok gerek, elbetde. Ýöne hakyky erkek diýýär, şony kabul etmegi başarmaly diýýär. Şoň durmuşyny üýtgetmeli, şony ruhy taýdan dikeltmeli, şony söýmegi, ýa şony bolşy ýaly kabul etmeli, ýa şony üýtgetmeli diýýär-de. Garaz, umuman alanymyzda, oň durmuşyny täzeden üýtgetmeli. Ýöne ol erkek diňe kakasy bolup biler. Sebäbi biz näme sazykmy olar ýaly zada kellämizi agyrdyp, oň durmuşyny täzeden üýtgetjek bolup, oň geçmişinde bolan zatlary ýa üýtgedip bolanok, düzedip bolanok, abraýyňam täzeden dikeldip bolanok. Ol näme Hantagamyň pakowkasy däl-ä, häzir şol ýyrtylsa şuny täzeläp bolýar. Ony ýöne olar ýaly edip bolanok. Näme diýjek bolýanyma düşünersiňler.
Çagasyny okap başlamaly. Indi okuw üçin aslynda bir ýaş bar diýsek ýalňyşrak bolar. Ynsan ogluna oka diýip emir berilende onuň ýaşy ýok aslynda. Mysal üçin bäş-alty ýaşdan başlap çaga okap başlamaly. Indi okap başlamalydan gözden tutýan zadym kitap okap başlamaly. Bäş ýaşda çaga bir elipbe öwretmek ýerlikli bir hereket. Ondan alty-ýedi ýaşdan başlap kiçiräjik-kiçiräjik Hekaýajyklary okatmak, ýerlikli bir hereket. Kitaby köp okamak, elbetde, dynç almanyň gözüne tutup aýdýan. Köp okamak bilen çaga hiç zat bolanok. Haçan köp okamakdan çaga zyýan gelibilýär? Beýnine agram berýän ylymlary köp okasa, dynç almazdan okasa, ýaşyna laýyk gelmeýän ylymlary okasa, onda çaga zyýan gelibilýär. Bäş-alty ýaşdan harplar öwredilen, alty-ýedi ýaşdan kitap okamagyň üstünde durulan çaga şo zatlary görüp dursa, Oňa ilkinji dokuzynjy klasdan biraz okadaýyňda-da kyn düşenok, ony öwrenip bilýär. Ýöne biz oňardygymyzdan birinji klas gutarandan soň dürli-dürli ugurlardan has köpräk okadyp başlamaly. Ylmy kitap, roman-hekaýaň gürrüňini edemok, ylmyň gürrüňini edýän-de. Birinji klas gutardym, şoňa göräräk bir nýiz okap bilýän bolsa, näbilme zat okap bilýän bolsa okatjak bolmaly. Mysal üçin, hemme kişiň maşgalasynda gap-gaç döwülýändir. Men şu wagta çenli ýadyma düşenok-da ejemiň-kakamyň gap-gaç döwlende maňa gygyrany. Näme diýilýär köplenç? Döwülsin, döwülsin zat diýmäň, şatlyk bolar diýilýär. Indi şu wagt hemme kişide bir hili endik bolup galan, men hiç çagalaryga ýygran ýadama düşenok, biraz döwüldi diýip, esasan gap-gajygyň görgüni edýän-de. Pagyş-para bolýar, boldy täzesini alarys, şatlyk bolar diýýäs. Belki oň bir daýanýan senedi, daýanýan ýerem ýok. Ýöne şu bizde endik bolup galan. Edil şonuň ýaly biz başga-da gowy häsiýetleri çagalarda endik etdiribilýäs. Ýa bularyň birem okamak. Çaga altynjy-ýedinji klasa gelende, okamaga nätanyş bolup gelse, ýedinji klasda, O çaga bir zatlar öwretmek gaty kynlaşýar. Dört çagaly ene-atamyz bilen gatnaşýas-da, şeýle diýipdi, Oglum diýdi, ulularymyzda ýüp sypaýda öýdýän diýdi. Çagalarynyň kiçisi, iň üçünji, dördünjisi ot ýaly, gaty tüweleme, gaty çalt tüwelenýärler-de. Ýöne ululary şo bir okan kursyny iki-üç gezek okabilýärler-de. Näme üçin? Aşagy ýok. Aşak tarapyny okamandyrlar-da. Beýninde şu okamak üçin ýerleşdirilen kletkalar aktiwny däl. Beýnimizi näme bilen doldursak, biz Beýnimiz soň şo doldurylan zatlar bilen bizi kontrol edýär. Eger oýun bilen doldurylan bolsak, telefon bilen doldurylan bolsak, beýnimiz şoňa görä bizi kontrol edýär. Ýok, kitaplar bilen doldurylan bolsak, hünärler bilen doldurylan bolsak, kär bilen doldurylan bolsak, täzelikler bilen doldurylan bolsak, bizi beýnimiz şoňa görä kontrol edýär. Indi her çagaň öz ýaşyna görä alyp biljek okuwlary barda, ene-atalaram elbetde bu temada, Bilmeýän üçin molum näme diýse şol dogrurak kabul edýärdi menem indi umuman bir hemme kişä-de degişliräk bolany üçin aýtjakda rus dilindära esasy uly ýaşlylaryň okaýan bir kitaby bar Suvenir iňlis dilinde-de uly ýaşlaryň okaýan kitaplary bar Headway Headway kitaby on dört ýaşyny dolduranlar üçin niýetlenen sekizinji klas gutaran üçin niýetlenen diýmek bolýar we ene-atalara haýyşym şu Eger çagasynyň ýaşy ýetmeýän bolsa, nirede okamak isleýänem bolsa çagalary şol Headway-e degişli Beginner, Elementary kitaplaryny okatjak bolup düzemesin, o çaganyň ýaşyna laýyk gelmeýär. Kompýuter aýdaýyn, kompýuter aslynda olam on üç, on dört ýaş çagalar ýokarlar üçin niýetlenen. Ýöne dördünji klas çagany getirip, şu çagam kompýuter öwrensin diýmek o dogry däl, o oň ýaşyna bolmaýar. Peýda edýärmikäk diýýän wagtymyz zyýan edip bilýäs-dä çaga. Başga zatlar mysal bereýin, derman, dermanyň Ulanyş düzgüninde-de ýazýar, şu derman ýedi we on iki ýaşly çagalar üçin niýetlenendir diýip ýazýar. Haýsy birimiz alýarsa şu çagany, şol dermany üç ýaşly çaga berýäs? Bermeýäs-ä. Sebäbi näme? Ol dermanyň düzgüni şu, ol derman ýedi we on iki ýaşly çagalar üçin niýetlenen. Ýa-da başga bir derman alaly, dermanyň ulanyş maksadyny aýdýar, şunuň diýýär dörtden birini bölüp bermeli diýýär. Haýsymyz ýürek edip, Ýarysyny atýas ýa-da birini atýas. Edip bilmeýas. Çünki saglygyma-da zyýan berýär. Okuwam şolar ýalyrak. Ikinji klas çaga bäşinji klas zat öwredilmeýär. Biz alamzok, ýöne doýunma aýdýas gelen ene-atalara. Dilimiziň döndigi, güýjümiziň ýetdigiçe düşündirýäs. Çaganyň ýaşyna bolmaýar diýip. Ene-ata diýýär, okabersin diýýär. Okasyn okasyn diýä biz ýöne onuň çaganyň bärde okadamyzda köp ýyllyk planyny gurýas o çaga üç dört ýyllap okamaly iki tapgyr okap o çaga iňlisçäni rusçany matematikany ýada başga bir zat himiýany ýigrenmelidä dowam etmeli indi ýene bir zat bar onda şunam sorýady enata bäşinji klasyň ortasyna gelýä welin öz ýaşyna degişli hatda altynjy klasyň ýedinji klasyňam materiallaryny sapaklaryny okap gutaran çagalar bolýady bäşinji klas näme etmelidä enata ene bärde başga bir tema gürrüň ýüze girýä. Kitap okamaly. Okawersin kitap. Hiç hili zyýany ýok oň. Indi ýöne şu-da bar. Bäşinji klasa çenli ylym, ylym, ylym, ylym, grammatika, grammatika, grammatika, kesgitleme öwrendi, öwrendi, öwrendi. Soň onnoň, Aý, kitap okawersin diýýär. O çag kitabam okamaýar bu gezek. A o näme diýmek bolýar? Çagany kiçi ýaşdan başlap, kitap, ýönekeý kitapjyklar, hekaýajyklar okamana endik etdirmeli. Eger şoňa endik etse, Öz çözgüdini özi tapman gaty çalt öwrenýär. Ynatly gelýädäni men çagamy hususy molumlar tutdum, molumyň öýe geldi okatdy ýa-da gatnatdym okatdy diýip aýdýarlar. Olam bir gaty dogry däl. Çaga eger ýekelikde, ýeke-ýekä okamana, ýekebara okamana mätäç däl bolsa, çaga toparda okasa gowy. Toparda başga hili gidýär sapaklar. Onnoňam ýa-da finans tarapyndan seredeňizde-de, Ýeke-ýeke okadylanda çaga mugt okadylmaýar. Gymmat düşýär ýeke-ýeke okadylanda çaga. Toparda okadylanda hem arzan düşýär bahasy, hem topar bilen okaýar, adamlary görýär. Köpçülige girişmesinde peýdasy bar, çaga görýär, çuga görýär, oýnaýar, degişýär, klasyň atmosferasyny görýär. Ol has gowy, ol has peýdaly. Çaga gereginden artyk ýük ýüklemegiň manysy ýok. Bu bärde men edebi kitap okamagy göz öňünde tutamak, ylmy okuwlaryňy göz öňünde tutýan çagany belki aňry başy, aňry başy diýip aýdýan bir ýyl öňe ylgadybilýäňiz. Ondan artyk öňe ylgatmak çaga üçin dogry däl. Hiç hili dogry däl. Ýagny ata et, ite ot berlenok. Ata ot berilýär, ite-de et berilýär. Çaga dogry maglumaty dogry ýaşda bermeli.